Hija marbuta mal-kalendarju reliġjuż. Fir-rokna li jmiss se nħarsu lejn kelmiet u frażijiet assoċjati mal-Għid il-Kbir, flimkien ma' Noel D'Amato.
Malli ssemmi l-Għid mal-ewwel tiġi mal-ewwel illum il-figolla li hija ħelwa tradizzjonali tagħha, speċi ta' torta tal-lewż b'diversi forom. L-ewwel forom tagħha kienu l-forom tal-ħaruf fejn anke Il-membri tal-Mużew tas-Soċjetà Duttrina Nisranija, bħalma fil-Milied kienu jagħtu presepju u bambin lil kull tifel u tifla, fil-Żbidilgħid kienu jafu jagħtu ħaruf tal-gallettina lil kull tifel u tifla, il-ħaruf is-sibbolu tas-sagrifiċċju innoċenti illi mbagħad reġa' qam rebbieħ. Fl-Għid barra l-figolli u dal-ikel ieħor tradizzjonali, Għandna wkoll, pereżempju, qabel kien importanti wkoll il-famuż bulentin, il-famuż bulentin tal-Għid. Dan il-bulettin kien li inti fi żmien il-Għid ridt taqdi l-preċetti tal-Knisja, jiġifieri tal-anqas, tal-anqas darba fis-sena ridt tqerr u titqarben. Allura waqt li l-kappillan jew l-arċipriet ikun qed iżur id-djar, ħafna drabi waqt it-tberik, kien waqt din iż-żjara il-kappillan jiġbor il-bulentin tas-sena ta' qabel, illi fih ikollu rekord illi kull membru tal-familja tal-anqas fi żmien il-Għid għamel qrara u tqarbina, u jagħti l-bulentin il-ġdid għas-sena ta' wara. Dan il-bulentin li jagħti l-kappillan meta kont tmur titqarben bejn Sibt il-glorja u ħadt it-Trinità, għax numru ta' ġimgħat wara l-Għid tiġi l-festa tat-Trinità, inti waqt li tkun qed titqarben kont tagħti dan il-bulentin ħafna drabi u l-abbati jibdilulek u jtik karta oħra li turi li inti tkun tqarbint u ovvjament la tkun tqarbint tkun qerrejt ukoll. L-Għid imbagħad Il-famużi marċi, jekk fil-Ġimgħa l-Kbira għandna l-marċi funebri mbagħad fl-Għid għandna il-valzi u għandna il-famużi proċessjonijiet tal-irxoxt li l-iktar li huma famużi għalihom huma fil-Kottonera. Jekk naraw ukoll il-ġirja ta' Kristu Rxoxt u mbagħad fil-Kottonera għandna l-Ħadd filgħodu il-famużi ġirjiet u l-famużi proċessjonijiet ta' Kristu Rxoxt. Anke l-ġirjiet huma differenti filwaqt illi fil-Kottonera li l-statwa ta' Kristu rxoxt biex jiġru biha, iniżżluha fuq l-idej, waqt il-ġirja jniżżluha fuq l-idej ħalli jkunu iżjed komdi u forsi iżjed timmolla. Pereżempju, waqt li jagħmlu l-ġirja bl-irxoxt fil-belt, il-vara jħalluha fuq l-ispallej, il-belt, jiġifieri anke hawn dawn it-traduzzjonijiet ta' kif issir il-famuża ġirja. U mbagħad pereżempju fi Klett Ibliet li t-tradizzjoni tal-Għid u tal-Irxoxt hija qawwija u b'saħħitha ħafna kif kollha nafu. Pereżempju fil-Birgu għada sa ftit snin ilu, s-sena l-oħra pruvaw ukoll jerġgħu jirrivajvjawha il-famuża begigga. Din il-famuża begigga tista' tgħid fil-funzjonijiet reliġjużi maġġuri tal-Knisja dejjem kien ikun hemm tal-fifra u t-tambur idoqqu, allura f'funzjoni speċjali bħalma hi ta' Sibt il-Għid kien ikun hemm dawn ukoll. Imma mbagħad fil-Birgu żvolġiet mod ieħor fejn hemm ukoll storja marbuta magħha ta' xi ħadd li kienu xerrqulu xi mogħża u li żvolġiet minn hemm. Imma din hija tradizzjoni ħelwa ħafna li tul dal-aħħar seklu wara l-funzjoni ta' Sibt il-Għid kienu joħorġu fit-toroq jagħmlu l-istorbju ħa juru il-ferħ ta' Kristu Rxoxta bil-katuba, plattin u affarijiet minn dawn. Hemm diversi sayings ukoll u taqbiliet abbinati ma' dawn iż-żmien ta' festi, iż-żmien tal-festi tal-Għid, għax kif nafu l-Għid jibda propju ma' Sibt il-Glorja mal-Funzjoni l-Kbira u jibqa' sejjer sa Għid il-Ħamsin, imma propju fil fjonijiet ta' u fil-purċissjonijiet ta' Kristu Rxoxt illi anka parti mit-tradizzjoni li kienet daħlet riċenti illi t-tfal iġibu il-figolli speċjalment u rigali oħrajn tal-Għid illi jgħolluhom ħalli jbirikomlhom Kristu Rxoxt, kien ikun hemm ukoll diversi taqbiliet, waħda minnhom fil-Kottonera hija Tirliton tirlitiera, Kristu Rxoxta bil-bandiera, tal-Birgu ġrew bih U l-ġirien waqgħu bih. U mbagħad kienu jaddattawha wkoll kulħadd mhux biss il-tlett ibliet imma anki xi rħula wkoll addattawha.